I mi komo den deporte tin hopi bosa pelotero i fonan ku a mustra ku et is mogelek. Andruw Jones op ta e promé ku mustra ku ei et is mogelek. Wak kuantu tin awor aki. Mi sa tin un hende di nos tambe ku ta bai break through en ta mustra ku ei et is mogelek. Representashon onga un ròl grandi den historia di Tula. Tula ya e nòmber Andre Rigaud despues e general i lider ku a yuda Haiti bringa pa nan libertat i yega na independensia. Representashon ta ofresé un plan di éksito, un ehèmpel bibu di loke ta posibel basá riba realidat. Esaki ta Tula den nos tur podcast, Representashon.

Bon bini den episodio nobo di Tula Den Nos Tur Podcast, un inisiativa di Comité di Conmemoracion Pasado di Esclavitud y Caya Caya. E podcast aki ta basá riba e mural pintá pa Garrick Marchena cu yama Tula di Cada Un di Nos. Ami ta Angèle Marie y ami ta boso host di awe. Nos invitado di awe ta Richaileen Elisa. Richaileen ta un actriz, escritor y tambe fundador di Elisa Academy. Michelin, welkom. Masha masha danki pa tin mi akinan awe. Top kore episodio awe ta representashon. Kon abo ta defini e palabra representashon? Bon, representashon pa ami ta ora bo por haña bo mes den un hende, ora un hende tabata fungi komo bos por ta pa un otro òf pa un komunidat òf pa un lucha. Ora bo por wak bo mes den e hende ku ta den su físiko, ku ta den loke e ta hasi òf loke e ta kere aden, esei pa ami ta representashon. Den e konteksto di Tula, e tabata tin André Rigaud ku tabata general i lider na Haiti komo representashon di loke ta posibel. Pa abo, den e konteksto di loke abo ta hasi komo un artista. Ken ta e hendenan ku ta e representashon pa Abu den bo bida? Kende bo? André Rigaud. Bo sa, e pregunta aki mester e hopi muilik, dikon pasobra mi tin un parti di hende ku mi ta look up to, pero mi no tin un spesífiko. So tin hendenan ku depende kiko nan ta hasi mi ta manera, ey, hopi bon, mi ta atmirá esei, Pero nunca mi no tabata tin echt un hende cu mi ta bisa ok, mi ta bay, mi ta admira full e total package kico e ta haci. Anto mayoria bia e hendenan cu mi ta admira anto vooral den e sector cu ami ta, ta ban bisa ora nan ta mustra loke ta posibel. He, mescos cu Tula tambe a haci. Pa ami awor aki, bijvoorbeeld mi tin Albert Schobar, pasobra mi ta yama un asina bon regisseur, Aktor tambe, anto semper den su karièra el a hasi loke e ta kere ta bon pa teater, anto pa públiko di Kòrsou, dus pa e pueblo, plus temanan ku e ta usa ta hopi loke ta pasa den nos komunidat. Anto esei mi ta haña hopi hopi atmirabel. Pero pa mi si mi wak a, si mi wak beivoorbeeld komo hende muhé den e industria aki, den e sektor aki, mi no tin ègt un representante. Pasobra mi ta bezig ta kana un kaminda ku eigenlijk ku hende no a kana ainda komo hende muhé na Kòrsou. So den e sektor tin eigenlijk hopi hende hòmber. Ta habra eigenlijk un di e tikinan. Bo tin naturalmente si, komo Norma Kouwa, Rina Penzo, ku ta aktris etsetera, nan tambe nan tin nan trayektoria ku ta hopi di atmirá. Asina mas mi tin hopi, hopi hende ku mi por bisa, ey, bo sa nan ta ègt representá den mi sector pero no tin echt un hende mi tin diferente hende pa loke eigenlijk nan a haci enton cu mi por mira mi mes tambe den nan. Y como ta kere no tin mas hende muhe den e sector aki? Kiko ta e razon cu mas hende muhe no ta pursue por ta acting of pursue directing? Mi ta kere e ta cuminsa cu na Corsou uno nos no ta mira actuacion, theater como un trabou. Esei Ainaya ta kuminsá kaba ku for di na kas, nan ta bisa un beivoleru ou ta un hòbi. Dus komo mucha òf komo hóben e kaba ta bisa, a e no ta mogelik, e no ta e no ta posibel, pasobra esei mi no por bai gana mi pan di kada dia ku ne. Bo mayor nan mes eingelik dor di miedu hopi bia ta bisa esei paso I mean bon bo bira aktris huntu bo no por bo no por paga bo bo bo kas, bo no por kome, etsetera, dus kiko ta bai para di bo kual Ta understandable. E ta understandable. Sí. So ta un, un, un miedu di mayor cu ta super comprendibel. Pero esey nos ta lanta cun'e. Dus cu, cu bo no ta, bo no ta mira un otro hende a haci esey prome. Dus yo ori como bo kere cu e ta posibel? Bo, bo, bo no sa cu e ta posibel. Cerca ami bijvoorbeeld ta dor cu mi a mira na television. Anto mi mes no tabata tin un representashon na televishon. Pasobra tur den hendenan ku mi tabata mira akto na televishon, tabata Verovision ántes, tabata hende blanku. Hende blanku, hende spañó. Mi no ta mira hende manera ami. Pero sí, mi ta mira e drive di hendenan, anto kon bon nan por aktua. Anto esei eingelik tabata mi drive. Dus mi ta kere ku nos no tin esei Eigenlijk masha na Kòrsou, dus e ora ku e nan ta bai por su esei. Anto foral pa hende muhé den e industria aki pa mi ta hopi onesto no tuma bo na serio. Bo a pudi un tigi mas tantu na ki manera bo a sinti esei? Mi a sinti esei na ku wak dor ku. Bijvoorbeeld, na mi, na mi coge un voorbeeld na Hulanda bijvoorbeeld, Cuando nan a studia actuacion. Bo a studia actuacion na un theaterschool, pero bo no tin hende, bo no tin hopi hende preto. Bo no tin hopi hende manera ami. So, mi tabata ta un hende muhe, of mi ta un hende muhe, mi ta preto, mi ta buitenlander. Dos tres cos cu eigenlijk antes mi tabata mira como un, ya, un nadeel. Pasobra e tempu ei mi ta mane, oh, mi no por bira bon of mi no por ta the best, siendo ku mi tin tur e tres kosnan aki ku den e industria eigenlijk ta laga bo kai atras. Dus, akinanan, si mi wak bon, eigenlijk no akinan so, pero e mundu di teater of pelíkula, etsetera, hopi bes ta wòrdu. di roo of u ta bai ta wòrdu maneha pa hende hòmber asina ta bai hopi aña kaba dus ta hopi aña ku bo no a mira hopi hende muhé als direkter of den e posishonnan un tiki mas haltu sèg ma ku rangunan un tiki mas haltu dus e ora e ta hasiel e ta hasiel e muilek pa otronan tambe por kere ku e ta posibel nunka mi no a wak asina pasobra naturalmente ora bo ta. Birando grandi for bo ta studiando of ora bo ta sigui un soño ku no ta bai wak tantu kos asina. Pero naturalmente awor ku mi ta un tiki mas un tiki mas leu den mi journey anto un tiki mas grandi tambe bo ta kuminsá mira e tipo di kosnan ei tambe. Kosnan ku falta ku por ayuda e studiá bo e ora ei. Exactamente. Mi ta kere si mi tabata tin Por ta cu mi lo mira cu hey un hende muhe di Corsou cu ta biba di actuacion of di theater so etc. Mi ta kere por ta na mas chikitu lo a bay un tiki mas lihe of lo a kere un tiki mas tanto pasobra a dura un tiki. Mi a cuminsa cu diecisiete aña cu actuacion pero semper mi ta ta sa si cu mi ta gusta actuacion mi ta kere haci si pero ora bo cuminsa bira grandi. Naturalmente e soño ta cuminsa bira un kiki mas wazig, paso bo ta mira cu hey, mi no ta mira otro hende ta haci'e of otro hende bisa bo e no ta posibel, etcetera. Cual ta trece miedu den bo, paso semper bo ta kier haci e caba. Si. Anto, bo bibia o bo bira mas grandi bo ta sinti manera ta dura mas tanto pa bo yega un caminda. Anto bo ta keda pensa, ay no, ami a wak cuminsa cu dies aña, a wak lo mi ta Viola Davis. Na modi bisa, na modi bisa. Anto, Esei bo ta pensa, pero na un otro banda mi ta mira no, pero esei no ta mi caminda. Sí. Esei no ta mi caminda, pero ya ora bo ora bo ta cuminsando bo ta mira e e no, e e hobo, mi yoma kico, mi yoma mi mama nan a investero un tiki mas tanto, mi yoma keda pensa fe chikito, anto mi no a tuma un break di dor di pensa riba e soño ei, bo sa, pero ya. Esaki ta mi journey anto mi ta super happy cu tur cos cu a bay, manera nan a bay, cu mi ta aki nan sea awe. Pero e kico nos lo mester cambia den nos sociedad y nos manera di pensa pa cu arte y pa cu teater pa por yega mas leu? Kico cu no mester keda pasa cu e generacionnan nobo cu ta bini? Wak, arte ta hopi, hopi, hopi importante pa un sociedad. No ta, no ta, eigenlijk no ta mak uit ku ta kanto bo ta hasi, ku ta baile, ku ta teater, pintamentu, etsetera, ta un manera di ekspreshon. Anto fe ora un siudadano no por ekspresá e ta wòrdu oprimí. Anto tur kos ku bo wanta paden uiteindelik ta yega un momentu den bo bida ku bo ta eksplotá. Anto e eksploshon ei hopi bia no ta benefisiá ni e persona mes, ni e hendenan alredor di dje, ni e sosiedat. Dus arte ta yuda pa bo por komprendé bo mes, e ta yuda pa bo por personalmente, komo ta bisa? develop bo mes cu ta pa bo talento tambe pa bo por comunica mijo asta mi ta mira tambe cu muchanan ta siña mas mijo ora nan por expresa nan mes bijvoorbeeld muchanan cu no ta sigui arte bo ta mira e verschil bo a bisa muchanan cu no haya arte fen chikito anto cu muchanan cu haya arte e kiko e verschil ta cu nan por vocivera. Nan emoshonnan hopi mas mihó. Nan por, nan ta sali mas tantu pa nan mes, pa ken nan ta òf pa loke nan ta pensa. Hopi bes nos muchanan, dor ku nos no ta lanta ku arte òf ya tin mayornan tambe, no tin e manera kual ta eksaktamente ta hinka nan den algu i nos a kòt esei tambe na skol. Awor aki bo ta mira si ku hopi mucha ta hopi ketu Ora bo bisa nan, oke, kiko ta bo opinion? Nan no por hosti were, nan no por, nan no por formul'é den bo. Nan ta hopi, hopi tímido, nan tin hopi miedu di hasi fout, paso, I mean, si bo hasi fout mesora ta riba bo. Bo ta pone un preshon riba bo tambe pa semper ta korekto i no eksperimentá. Eksaktamente, kual ami. a experiencia tur esena mi ta sowiso un hende super verlegen miedu di hasi fout pero mi ta perfeccionista tambe pero el a enforce eigenlijk mas tanto dus cu tur ora mi ke ta gewoon bon bon bon bon bon bon cual e ora y bo no ta siña cu mester por a hasi fout pa bo sa ok bon con mi por a siel e miyon anto pa bo siña conoce bo mes mas tanto tambe. Bo ta aplica esaki tambe riba den bo academy cu bo studiantenan cu ta bay siña actuacion y por ta ke sigui desaroya nan mes como actor? Como actor. Nos tin diferente mucha, nos tin diferente mucha, diferente hoben cu ta bini. Tin ta bini of tin mayor ta inscribi e muchanan bijvoorbeeld pa nan por los un dia y mas tanto. Ta na por kita un tiki for di e timidez, conoce nan mes miyon. Anto, pa sa tambe cu ta esey ta nan talento of kico ta nan talento. Na Elisa Academy nos ta nos ta echt pone enfasis riba desaroyo personal. Dus pa bo por con ontdek kico ta pas cu bo of ken bo ta. Por ta berdad bo no gusta actuacion, desey un aña baya sa bo no gusta actuacion. super happy pasobra bo sa caba cu hey esa aquí no ta really my thing pero mi gusta canta sí e ora ey super bo tin cu bay haci esey dus e ta hopi nos ta focus hopi riba cada cada mucha cada hoben kico nan ke entos si ta bay for bo sa cu hey mi ke bay studia actuacion mi ke bira un actor. Na nos akademia e sa ku ta posibel. Pasobra mi mes tambe eigenlik. Ta living proof di esei. Eksaktamente. Dus ku nos ke pa tur e muchanan sa ku loke bo tin den bo kurason òf loke bo ta pensa òf loke bo ke hasi ta posibel. Naturalmente e no ta bai fásil, pasobra nos bai shugarcoat nada. E no ta fásil, pero Kaminda, si bo kere ègt tin un kaminda pa kana, tin un nò, diferente kaminda pa kana. Anto bo tin ku haña e kaminda di abo. Awor aki, abo mes ègentlik ta tambe un tighe studiante, pasobra bo ta dui des for the first time. Kiko ta e bareranan ku bo ta bezig ta mak mee komo un founder, un fundador di un akademia na Kòrsou? Ooh, kiko no, nè? Por di ku bo ta haña kiko no? Pero wak, ora mi, ora mi kuminsá bijvoorbeeld, want esaki ta e parti ku mi ta bisa ku lo ta tuma bo serio. Naturalmente ora mi a kaba di studia na Hulanda mi a keda tur akto aki, mi a kuminsá duna lès tambe na Hulanda na diferente muchanan diferente nivo, etsetera. Ora mi a bini Kòrsou ku mi di oh, ok, Mi ta tin e soño aki kasi nuebe aña, dies aña kaba fe ora mi a kuminsá skol. Ora mi a bini pa mi kuminsá e akademia, mi a aserká mayoria hende i tur a bisa mi, Ey, leuk lo ke bo probeer hasi muchanan. Punt. Bo ta komprendé? Pero mi ta mira, no, pero tin benefisionan di esaki. Anto ami mes tambe a mak mei ku bo sa awo ora mi a kuminsá. Nos no hay echt techniek, paso I mean niun hende no tabata sa precies precies kico e tabata ta, pero nos a tin hopi passion, hopi gevoel, cu a sesi den di nos hende nan, nos tin hopi gevoel amazing, pero nos no tin echt un caminda cu bo ta bisa ok esaki ta e tecnica, anto bo por sigui crece riba dje, so ami ta ke cuminsa bin mas tanto cu e tecnica, nos tin e talento.

E challenge-nan ku tabata tin ta mas tantu e nònan, anto purba konvensé e hendenan ku tin un futuro den arte, tin un futuro den teater. Pasobra e ta morto na Kòrsou. E ta asina gewoon. Anto nos, nos ta hendenan ku ta gusta wak promé ku un kos ta funshoná, anto despues pa nos stap in. So esei ta eigenlijk e parti mas moeilijk pa bo por splika mayornan òf hobennan òf hende grandi over het algemeen ku hey, Prueba dikon e kos ta nesesario. prueba dikon e ta nesesario. Pasobra nos no no ta tur hende sa dikon e ta nesesario. No por mira elnan tampoco pasobra e ta un proseso. E no ta mai bifurbild bo ta kuminsá awe enton awe bo ta bira the best of the best. E ta un proseso un tiki largu ku por tabel dura par di aña. Tin hende bifurbild ta kuminsá Despues un luna nan ta si, oh si, nan ta get into it. Pero tin otro hende dura gewoon un aña, otro hende dura tres aña, pero esei ta bo proceso and it's all good, ta bon. Pero nos ke mesora pap, nos ke mesora bay Hollywood, right?

Bo ta kere tambe ku e e mentalidat ei ta limitá nos mes den mas aspekto di arte tambe? So e self-expression souizo, pero pa bai pafó di Kòrsou, pafó di Hulanda tambe, so nos ta kis hopi bia pa bai Hulanda. Ki ta e otro posibilidatnan di pafó di esei fasiel ei? Wak, baivoorbeeld, Bo bai Hulanda, anto cu e mentalidad cu nos tin bijvoorbeeld cu arte, cu nos no ta laga e mochinan cuminsa fe chikito. E essay eigenlijk, loke ami ta mira of loke ami experiencia, e tin su voordeel, tin su nadeel. Na, pa nos coge Hulanda como un voorbeeld, awor aki e mochinan ta cuminsa cu arte for di dos aña. For di dos aña nan ta bai teater, nan ta wak obranan teatral, nan ta hinca nan porta den un ballet of den un algo di baile, nan ta laga nan bai gewoon canta sin mei den un koor. Pero in e geval nan ta hopi mas los cu manera nos ta. Hopi bes nos ta cuminsa ora nos ta hoben. Cu bo cuminsa yama ne CFI nos school ta pone oh cu bita leuk mi ke cuminsa haci cosnan cu mi no tin ki mas tanto pero a di un otro mano nos tin miedu cu otro hende ta bay bisa oh lo cu mi ta haci kico e kens cu mi bay haci es parti e berguensa cu tambe e berguensa e berguensa pasobra mi loke ami ta repara hopi ta e muchanan ke pero ora nan corda cu hey otro muchanan por bay graba nan of otro hende ta bay mira nan anto cuminsa hari nan anto eynan e sueño a caba awa. Inter e posibilidad di kiko por tin next a termina. Anto e nan atrobe ta e parti di expresa bo mes. Cu nos no ta haña hopi espacionan cu ta sinti safe pa haci esey. Si bo ta kere bo cuminsa haci el'e, si ta na cas mes bo cuminsa, bijvoorbeeld, asina mama of papa bisa bo bijvoorbeeld, Ke bo ta hasiendo mucha? Leba e kos rei, bai bai abri bukina ei. It's done. Si bo lagu'e gewoon eventjes wak, bo sa ku e mufi ta, bo por pensa ku ei e mufi ta, ta demasha, pero, ta demasha, pero lagu'e. Pasobra si na kas mes e por sinti ku e por ekspresá, despues por na'te kuminsá na skol. Despues e por kuminsá den komo ta bisa espasionan mas habrí, des pafó. a do einan op un gegeven moment e ta bin wene tambe ku ami ta hasi loke ta sinti bon pa ami ku abo ta haña ku mi no ta move bon that's ok ami ke sigui wak kon leu mi por bai ku loke mi ta hasi enton ese enkele ta e diferensia mas mas grandi enton ora nos yega ai afo pasobra befo otro dia ami a yega Hulanda ku mi a bai un teater school e Teater school na kual stad? Na mi a bai de Acteur School Rotterdam na Rotterdam mi a bai enton ora mi a bai einanan Ami ta un mi ta un hende ku tabata basta zelfverzeker den mi aktuashon pasobra na Kòrsou mi ta mira ok mi ta hasi kos bon nan a tuma mi bo sa a keda hasi el e hopi aña ok dus mi a yega mi ta sa ke mi kier pero ora mi a yega ei nanan Como mi cuminsa repará, oh, esaki no ta mesmo cu Corsou, mas ta suma ki, m'a bira chikitu, chikitu. Ma tur cos cu mi tabata por a pensa cu mi ta haci bon un tempo, mi tabata e pior den dje. Mi no ta tin gan e papia mas, pasobra mi accent tabata ta gewoon mucho dek, dus mucho Mucha Corsou, na mi bisa asina, mi tabata et meisje uit Curaçao, casi nan ta tene kort na mi nomber, cada oefening cu mi haci, bijvoorbeeld ta dat net niet goed genoeg, pasobra no ta Hulandes suficiente, pero e ora e echt mi a cuminsa pensa, oh my God, mi ta malo. Pasobra na Kòrsou before mi a haña pas hopi lat, hopi lat lat lat ku dies shete dies ocho aña mi kuminsá pensa oh mi ta bon den algu pero la dura parda na dos aña pa mi bai Hulanda anto e nannan mi di no Kibra tur e proseso ku bo hasi ora ei. Exactamente tur e trabou ku mi a hasi kual tabata kòrtiku ku mi mester a kuminsá kuné por tal fini mi tres aña na mud'e bisa el a si baria fo'i mesa. So nos nos mester nos mester cuminsa mas yong nos no no mi no ta bisa cu hey bo mester tin seno pa bo manda e mucha bay un camino pero nos ta haci mes lag'e un tiki mas liber lag'e por bay haci foto. Den e momento ey na Hulanda cu bo ta sinti bo mes bo ta invisible cu hende no ta tuma bo na serio pasobra bo ta hende muhe bo ta di Corsou bo ta preto Ki impakto esei ta tin pa abo komo persona, i kiko bo a hasi tambe despues pa kibra esei? Bai, e tabata difísil, paso e tabata sinti manera mi sa bo, manera nada ku mi ta hasi no ta bon. Nada no ta bon, mi tabata in, bèrdat, invisibel. Ami mes tabata kere tene mi mes den achtergrond. Dus patras, please no wak mi tampoco. Mas bo no wak mi, mas safe mi ta sinti, mas ok mi ta sinti. Anto esei a dura, mi no mester gaña bo, el a dura sigur, e opleiding ta kuater aña, el a dura tres aña sigur. Wow, ok. El a dura tres aña, anto mi ta kere tur ku mi ta perfekshonista tambe, ta ta bira un tiki mas muilik pa sal di for di dje. Pero loke a yuda ami tabata ta ku e hendenan rondó di mi, ku ta suport mi, ku tabata haña ku ami ta bon ke tur bai. Dus bo mester tin hende rondó di bo ku ta kere den bo ke to bai ku o ora abo mes ta sinti ku oh no tok e kup no ta bai lòk ku nan si ta bisa bo hei e por. Pasobra ora bo a pens'é na e promé biaha mester tabatin un motibu di kon e mester por logra. Anto naturalmente e kaminda no ta super stret e ta tututututu pero Si bo tin hendenan rondó di bo ku ta keda mira ku hey, bo ta hasiendo bon, afore mi ta tin presentashonnan, mi friendsnan ta bin bai mi a yuda, nan ta na Kòrsou, pero tin hende ku kada bes, tur bes ku mi presentá un hende mester di mi ta bin ta den públiko, ku mi ta pone ok, tin un hende di nos aki nanan ku ta supòrt mi, anto ta bin wak mi Ke tu bai? Anto pa nan e ora mi tin ku sigui tambe, pasobra nan ta kere di mi. Mi bo bai stòp awor, ke si mi tin hende ku ta kere di mi? Anto no, no, tin ora no ta bai ni pa bo mes. E no ta ni pa bo mes bo ta hasi, e ta bai pa e hendenan ku ora nan ta wak bo, nan wowo ta kuminsá bria pasobra nan ta mira, oh my, nan ta, sí, nan ta mira, ok, abo, bo, bo ta hasiendo e kos ku bo ke, anto bo ta hasiendo e kos ku bo, eingelik bo bisa ku bo ta bai hasi. So, e ta posibel, anto No ta mak uit loke nan ta hasi, nan tambe ta kere ku loke nan ta hasi tambe ta bai ta posibel. Osea, tin un otro hende ku tin nan tin serka ta kere ku e ta posibel. E ku e mi ta kere tambe ta inspirá nan i inspirá otro hende tambe pa mira ku asta si mi mes no ta sinti ele, otro hende ta sinti e pa ami awor aki den momentu aki. Entonces e momentunan ta keda bini. Mi ta kere e momentunan di not feeling good enough ta bai keda bini. pero ku nan support ku nan amor ku nan bista riba bo bo por yega hopi leu. Sí sí nan e ta asina anto bay voorbeeld ora mi a kuminsá ku e academy tambe e tabata bastante duru pasobra bo ta hasiendo algu ku niun bo tin un vision bo tin un vishon ku niun hende no por wak Niun hende no ta comprendiendo, no mester cuantu bo splica nan, aboso ta mira, mane abo ta akinan, pero bo mente na cinco aña verder caba. Con bo ta haci splica e hendenan cu e cos cu mi ta mirando aki den cinco aña e ta bay bira asina si no sigui cana? Niun hende. Entonces e feeling ey bo ta mane, ok, mi, ay, mi ta amiso den e coki, pero no ta asina. Pasobra tin hende cu ta keda kere den abo. Paso e manera ku bo ta òf e kosnan ku abo a hasi kaba, nan ta keda wak ku hei. O sa, ai mi no por komprendé bo, pero pero e e ta feel bon, anto mi ta keda tur loke bo ta bezig ta papia, dus mi ta keda ku bo. Anto esei mi tin eigenlik na mi studiantenan ku awor ku Elis kèn besi kuater aña por kòrda mi luna aki, nan a kuminsá serka mi kuater aña pasá. Kuater di nan ta studia awor aki na Hulanda den teater. Nan tambe kuminsá sin sa ken ken Richelin ta. Di sa ku hel a hasi un akterschool, anto e ta aktris en dats it. Pero nan a keda kere. Anto dor di nan, asta na e momentunan difísil, ta dor di nan mi a sigui. No pa ami mes, asin no mi el bisa, ey, bos a kiko nan ku mi ta muchu, uh, a pesá, laga mi stòp. Pero mi sa ku tin hende ku, hey. Ta ta kere ta kere anto ku nan tambe tin e soñonan e soñonan ku eigenlik ku ami tambe ta tin of tin ainda nan tambe tin e anto si ami stòp e e kuater sinku dies soño tambe ta bai stòp dus e ora bo no por stòp. Bo ta sinti un preshon den ta e representashon pa e studiantenan aki tambe awo? Den kuminsamentu mi ta tene hopi, hopi mes. Ora mi a kaba di yega Kòrsou, mi a pone preshon riba mi mes pasobra ya mi ta un di e tikinan di mi generashon ku a studia aktuashon. Anto ora mi bin Kòrsou mi ta mira, no, mi tin ku a hasi ele bon. Anto mi tin ku mustra tur hende ku kiko mi a siña. Anto tur e tempunan ku mi a aktua en a. Mi a pone e preshon ei, mi ta kere sigur e dos promé añanan ku a hasi mi engelha ku un hende ku ta super di strès. ku ta keda si e bon so, si algu bai malu, mi tabata ta letterlijk kasi yora henter un siman na mor di bisa, pasobra dikon e e dikon ku mi mester sina, mi mester la pensa pa mi, mi mester la hasi tal kos, tal tal kos, pero op e gegeven moment mi ta manera no, mi no por keda has purba hasi algu super perfecto pasobra e muchanan tambe no ta hasiendo e perfecto. Anto mi ta eigenlijk motivá nan pa, hey, papia mas, bis, duna bo opinion. Si e no ta bon òf si algu, bo hasi algu e no ta bon, nos ta bolbe purba te ora bo sinti ku di kon bo ta siente asina aki pa bo por mehor'ele. Pero dikon ami hora'i ta, No ta hasi mesun kos. no ta hasi mesun kos, dikon ami ke hasi tur kos perfekto, anto mustra un hende ku eigenlik no ta eksistí, no por eksistí tampoko. Des e ultimo añanan aki eigenlijk mi ta purba haci, mi ta purba naturalmente semper pa haci e mion pasobra e ta un parti di ken mi ta, pero no poniendo e presion cu hey e mester ta bon mesora anto of mi mester sa tur cos. Pues si mi tabata sa tur cos pa kico mi ta haciendo loke mi ta haciendo. Ta segun nos ta bay hunto cu e studiantenan, hunto cu e hendenan cu mi ta traha cune. Nos ta wak, oke, esaki ta mas mihó, e strategia aki ta mas mihó, sí òf nò, e ta work out, loke ta work out nos ta sigui bai kuné, loke no ta tra, hey, oke, nos ta por bira ten minste ban purba algu otro. Anto e muchanan tambe ta mester sinti e ora ku ta bisa manera, hey, nos ta bezig ta figure it out huntu. Anto esei ta e gevul ku mi ke duna nan tambe. Nos tur ta bezig den algu. ku nos ta buskando kiko ta fet mas mihó ku abo, kiko ta fet mas mihó ku ami, òf kiko ami ke pa futuro. Anto loke mi ke pa futuro awor aki no nesesariamente aki dos aña por tabata mesun kos. So nos ta hende kosnan por keda kambia. Mes kosnan mi ta bisa nan, oke na e prome aña ku bo bai studia na un teaterskool, tende mi bon, bo sinti ku e kos aki no ta pa bo, E no ta feet cu eingeluk loke bo kere ke ta stop. No bay purba haci ami proud, no purba haci bo mamanan proud, no purba haci Corsou proud. Haci bo mes proud. Haci semper loke ta feel ok pa abo. Paso ki ta pasa? Bo ta bay keda hopi aña y ora den algo cu bo ta bisa, Homber, pero ya mi a laga Corsou pa e cos aki, enton tochi no ta haci mi happy, no tin cu cu mi ke pa para cuater aña. Ta mi no basa ku hei de promé aña kaba basa ku oke basa mi no ke hasi un ech un akteursopleiding pero mi ke hasi mas muzik siguiente aña bai hasi audishon pa muzik e ora ei no keda na algu ku basa ku no e kos aki no ta bai hasiu felis. E ki ora tambe bo ta mira e verschil e diferensia entre kok no ta pa mi ande kok ta hou duru awoki. Haa oke e ta fasil. Si bo kurason keda bati anto mi sa bo, no, esaki ta mi kos, that's it. Maki mi uit kon duru e por ta. Pasobra kere mi. Tin hopi momento ku bo ta bisa mi ta stòp, mi no ke kos aki mas, e ta muchu duru, mi no sa ku mi por e, bladibla. Pero bo ta bin drumi, siguiente dia bo ta lanta, ok, laga nos bon purba again. Esei ke men ku this is your thing. No ta maki uit kon duru e por ta, no ta maki uit kuantu e bo tende o no. Siguiente dia ora bo lanta fo e soño tok bo ke bo ke sigui kuné. Enton esei ta eingelik e verschil. Ku si bo tin bijvoorbeeld mi ta kere, eingelik mi no por wini kontestá bo e pregunta aki, pero mi ta kere por ta ku hey bo tin un dos luna, tres luna, kuater luna ku gun hinter ora bo lanta bo ta bini bai. Esei ta un señal. Esei ta un señal. E ta un señal. E por ta un luna así ku bo ta bini pero ora bo yega bo ta bini ok let's do it. Pero bo kere e r, r ei henter ora e permite kere por ta tòg is not your thing. Anto ta ok tambe. Kiko pa bo tabata e re e driving force despues di a kaba bo kuater aña traha na Hulanda di despues bin bèk Kòrsou pa bin sigui ku bo trabou komo aktris, komo teatermaker akinan? Na mi bisa bo sin e ke. Mi a pensa ku ora mi kaba skol mi ta keda Hulanda un par di aña mas traha, pasobra mi sa ku ta aktris no por ta un full time job aki nan na Kòrsou. Esei mi tabata sa from the start. Dus mi di oke, ora mi hasi kuarenta aña mi ta bini, enton mi ta kuminsá ku por ta un skol òf I don't know, nos ta wak i nos ta bai hasi. Pero Covid a bini. Anto e ora ei bo ta kuminsá pone par di kos Bo sa? Ta e mas tempu pa reflehá. Bo ta ha e mas tempu pa reflehá. Anto tur mi famia, esnan ku mi stima masharantu mes, ta na Kòrsou. Anto mi tabata mi so eingelik na Hulanda ku mi frèndsnan, pero i pa trabou. Anto ineens no tin trabou, anto ineens tur hende tin ta den nan mes kas. Anto abo ta einan sin nada, sin trabou, sin e nan ku bo stima, bo so. Mi wòrdu no, I I wanna come home, mi no ta gana di keda einan. Entonces mi riba mi a bini kas, anto mi ta mira, okay mi ta wak kon ta bai. Mi a pensa kon dis pa kuminsá ku seis luna di lès di actor show. Pero again. Tur hende rondó di mi ora nan tende ku hei no mi ta ke kuminsá un skol for di ora mi kuminsá akter skol no kuminsá ke den mi mesora mi no be wit teks bek Tabo kuminsá. teks bek a hende no la la yu no konosemi diko mi no kuminsá un algu asi na mesora pero hende nan kon rondó di mi tambe kere den mi ento nan kon push mi hende no let's go dus eigenlik pa mi bisa bo honesto mi no ta tin pensá bo kuminsá Dje liye aki ku e akademia ta pas mas das despues. Pero kon bin ta mi bo ta pensa, i hopi di nos ta pensa, no mi mester tin ervaring promé ku mi bin bèk pa mi kuminsá algu akinanan? I kon nos no por hopi bin akinan anto figure it out? Bo sa paso den e figure it out ei e miedu ta bin. So kiko ta pasa si mi laga tur loke mi tin bin akinan kuminsá di nobo anto e no ta bai funshoná? Eigenlijk bo den na Hulandes bo ta yam'é angst voor het onbekende. Anto e kueda algu humano, naturalmente ku bo tin e miedu ei. Paso what if, e what if e no logra ei ta un miedu ku por letterlijk sera bo anto pone ku bo no ta bai hasi algu. Gewoon hinter bo mente, bo kurpa, tur kos. Mi ta kere ta esei eigenlijk mas bien. Anto tambe ku basa ora bo biba afu tin asina tantu posibilidat. Anto e echo ta keda si ku ora bo biba den kas e posibilidatnan ei ta wòrdu bepèkt. Anto bo ta efor nan hopi aña kaba bo a mira hopi kos. Mira hopi oportunidat. Hopi oportunidat. Anto ainda bo por haña hopi mas efor. Pero ora bo binba bo mester ta hopi konsiente ku hey tin di nan. Ta wordo será un rato por ta pero e bon di bin cas ta así cu bo ta bin bin trece bo kenas anto tin oportunidad nan pa figure out cosnan nobo cosnan cu bo pensa cu por ta no ta ni posibel you don't know a mi ta kere bisa hopi hende anto mi eisnan mi mama mes ta kere corda mi hopi bia so ora mi bisa oh mi no por actua mi no por actua mi ta keda teatro dadada Hopi biaha ta bisa mi si, pero e oportunidad ku bo tin na Kòrsou aki na Hulanda kisas ku bo no haña nan tampoko. Enta pakiko bo ta bai? Ami eigenlik a kis mas tantu den momento di bida ku mi tabata ta ei, m'ha kis pa oke mi sa actuacion manera mi kier, ainda no awor aki, pero e meta ku mi tin ta hopi mas grandi, anto no ta ni pa mi so, ta pa tur e muchanan, tur e hobennan ku A bisa nan ku por ta nan no por hasi a tushon nan profeshon, mi mester bai mustra ku et es mogelek. Posibel. E ta posibel. Anto e generashon ku ta bini aki si no tin niun hende ku ta bai bini despues di mi, ken ta bai hasié pa nos? Ken ta bai hasié pa nos den e sektor aki? Esei eigenlijk tabata tambe un di mi drivenan tambe, ku nò mester tin mas, mester tin ounke ta dos mucho mas, oke pa nan studia, bini bèk, bin bin bin sigui, gewoon bin sigui. Mi komo den deporte tin hopi, bo sa, pelotero i fonan ku a mustra ku at es mogelik. Andrew Jones op ta e promé ku mustra ku e yete esmun ku leba kuantu tin e wòrdu aki. Mester tin un hende di nos tambe ku ta bai break through anto mustra ku hey e ta esmun geluk. Kemen yes un hende mester por teke si anto mustra ku e ta posibel. Anto en konekshon ku loke nos ta bisa ta hasiendo wòrdu aki tur la mustra ku e ta posibel. I mean cuanto di e hendenan e tempo ey lo a pensa cu no anto e miedo no a paso esiste nos bay esaki esaki por pasa esaki por pasa esaki por pasa pero ta tin un hende cu a take the lead anto mustra cu por anto tur hende sigi el cu e curashi pa por hasi si exactamente como kiko por fel like you know anto mester tin den tur generacion mester tin un hende asina. I hopi di nos lo ta e prome den hasi esaki. Depende di kere ku nos mester por embrace esei hopi mas tantu i sa ku bo no ta bo so den hasi esei. Pasobra tin hopi di nos awor aki na Kòrsou i na Hulanda, diferente kaminda den region, bo tambe ta por manda esei mesun mishon ku bo ta hasiendo i por ta den otro avenue, pero mes un kos ei. Pa abo, mi ta wou bisa wen, bisa nos awor aki, mi ta prueba bibu di. Mi ta prueba bibu di cu si bo ke, bo por. Si bo tin e e alma, si bo tin e vision, si bo tin e talento, si bo ta kere den bo mes, ora niun hende no ta kere den bo, bo por logra tur loke cu bo pone bo mente pa haci. Richelin, danki. Danki pa e conversacion inspirante cu nos a tin aki hunto. Ciudadano, danki un bia mas pa wak un episodio di Tuna den nos tur podcast y te siguiente bes.